Atĩ ndaiguire mũgĩkũyũ augire atĩrĩrĩ kanua karĩa gakugĩire ngemi noko gaka- gakũgĩra mbu. Rĩu rĩ ndĩraigua bũrũri andũ aingĩ magĩkaya especially andũ a nyũmba makauga ĩhĩ karĩ ke mũndũ ũyũ ne kĩanagĩria kayo nĩkĩ atũkĩrĩire ũguo. Na niĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ, ngĩrĩ ĩkuagĩra mũtĩ-inĩ. ĩgĩethera ciana irio, nĩguo? Rĩu inyuĩ Gĩkũyũ kĩmũ, Gĩkũyũ ũndũ ũmwe twĩkĩte rĩ, nĩ twarũa mũno. Handũ ĩno ndigwĩciria gwĩ kũndũ ĩgũtũtwara, tondũ twatinda tũkĩrũa rĩ, he, kwĩna andũ arĩa marakenerera division citũ. Tondũ ũrĩa tũreka rĩ, ithuĩ tũrehenia ĩ hĩ, na ithuĩ tũgathana twendi twendi tu anga nĩ ithuĩ tũkauga nũ ũgathana, he? No tũtireyũria ũmũthĩ rĩ, ũmũthĩ maũndũ marĩa maingĩ president witũ ahotete gũtũhingũrĩra bũrũri ũyũ rĩ, kuma mabara tondũ niĩ ndĩrarĩ ta rĩu Malindi, Lamu ũgathiĩ ũgakora maũndũ marĩa mothe marekĩka, ũgathiĩ iria-inĩ rĩa Mombatha ũgakora andũ arĩa maiyaga thamaki citũ othe nĩ maingatirwo. Kiromita magana merĩ inyuĩ no mũthiĩ na meri iria nene na mũgeka fishing ya meri ciĩho ciendagio goro mũno rũraya, korwo no mwĩnyite, no mũnyitane na maũndũ mau ma Wezeshwa nĩ mũndũ ũyũ witũ, nĩ mwanyita ona tũkĩmũingagĩrĩra. Wathiĩ kũndũ kũingĩ mũno-rĩ, wathiĩ nginya Gĩthumo nginya kũrĩa kũngĩ, bara ciothe nĩ hingũku. Kuoguo ithuĩ tũrerwo atĩrĩrĩ, East Africa is ready for business. We nĩwahingũrĩrwo? To mũhaka tũtinde tũgĩkaya atĩ ĩhĩ haha hatirathiĩ wega, haha hatirathiĩ wega. Tondũ rĩu ũmenye nyũmba ĩtarĩ hamwe-rĩ, ĩhũragwo na njũgũma ĩno? Hĩ! Angĩkorwo we nĩũrĩ wageria gwaka kĩoro gwaku, kĩoro, nĩũkoraga mĩaka ĩtano kĩoro ugaga anga nĩũgekĩra mũcumarĩ harĩa, anga nĩũgekĩra kĩ. Ũkoraga nĩ kĩaremire kũrĩka. No bũrũri ta ũyũ? Kwoguo ona tũkĩingagĩrĩra mũndũ ũyũ rĩ, nĩ tũkwenda twĩyũrie kĩũria kĩmwe igĩrĩ. Tondũ bũrũri, bũrũri ti kaũndũ kaigana oro ũguo, kwĩna maũndũ maingĩ mũno mara balance ũũ. Twĩyũrie mũndũ ũyũ witũ rĩ, to gũkorwo tũramũingĩrĩra burĩ? Tũrarega gũtũma delegation tũnyitanĩte nĩkĩ tũkaiga kĩũndũ gĩkĩ nĩkĩo tũrenda gwĩkĩrwo? Eeh? Tũtige kwaragia ta ihũngũyũ. Ciĩtagwo ihũngũyũ, ihũngũyũ. Tondũ wa rĩrĩ, ithuĩ tũtihana andũ arĩa maraga guoko maheo thamaki. Ithuĩ tũrenda tuonio gũtega thamaki. Inyuĩ nĩ mũrahingũrĩirwo nginya ndege iratwara indo rũraya Amerika, twanjie kwĩyũria atĩrĩrĩ, nyũmba ĩno ya gĩkũyũ rĩ, o ũrĩa ndĩramwĩrire mũthenya ũngĩ, ũrĩa andũ a Isiraeli manyitanaga mageka maũndũ mamwe, okorwo nĩ farming, magakũria matunda ta macungwa na maembe 10,000 acres manyitane, no inyuĩ othe inyuĩ mwateng'erera kuma Kiambu nginya kũrĩa kũngĩ, mũratinia tũburoti tuothe nĩ tũĩithi, tondũ mũndũ arenda gũtonga e wika. Rĩu rĩ, inyuothe nĩ mũrĩgĩtwo State House? Niĩ ti kũmũtetera ndĩramũtetera mũno, no ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, ithuothe tũtige kwĩgũtha gĩthũri, tondũ ona mũnene no tũgĩcokaga rĩngĩ tũkamwĩra ĩhĩ ona waigua wakĩingĩrĩrwo nĩ andũ rĩ, onawe tiga kwaria na hasira mũno, ona tio to mũhaka ngi yothe o ngi ũgakĩmĩgũtha na njũgũma, ĩ kana o itumbĩ rĩagĩkua tũgateng'era gwa cibũ? Aca, ona andũ angĩ by the way nyingĩ na inyuĩ atongoria aitũ a Central to mũhaka president akorwo nĩwe ũgũcokeria tũmũndũ tũtũ tũngĩ tũraikia kanua ũguo no mũhaka mũkorwo mwĩ jeshi yake nĩgetha rĩrĩ agatiga kũ distractwo tondũ hĩndĩ ĩyo a distractwo athũkĩrio kĩũndũ na kũrĩa rĩ rĩngĩ mũthenya ũcio nĩguo agwĩciragia kũ meet na delegation ya central no rĩu tondũ nĩ agĩthũkirio mũtwe rĩ is a distractive agenda nĩgetha atige gũtwĩciria kana gwĩciria maũndũ marĩa mangĩtwarithia bũrũri na mbere. Kwĩna andũ maramwĩka ũrĩa, ndiũĩ kana nĩũrona mũbira ta rĩu hĩndĩ ya World Cup, hĩndĩ timu ya ĩtagwo timu ya France yathakaga na timu ya Italy. Tondũ timu ya France nĩyarĩ hĩũ mũno rĩ, ũrĩa andũ a Italy mekire, he mwanake ũmwe wĩtagwo Materazzi, athire akĩanjia kũruma Zidane na nyina akĩmwĩraga "Eh, mamu wanyu, mamu wanyu kĩĩ kĩĩ, nĩmũmaraya kana whatever, sorry nĩ kuga ũguo. Rĩu-rĩ, akĩrakaria mũndũ ũyũ wetagwo Zidane wa France. Mũndũ ũyũ wa Zidane tondũ marakara, marakara nĩ athara. Eh? Rĩu ithuothe, ithuothe, ithuĩ kana ithuĩ kana president kana ũrĩa ũngĩ, marakara nĩ athara. Ũrĩa Zidane ekire, Zidane nĩagũthire mũndũ ũcio wetagwo Materazzi, akĩmũgũtha na mũtwe pa! Materazzi akĩgwa thĩ, nake Zidane akĩheo red card. Na ũmenye nĩwe warĩ tegemeo ya timu ya France. Timu ya France ĩgĩgĩcindwo. Kwoguo ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa muona maũndũ maroka ma gwĩkwo ma kũrakaria president rĩ, marageria kũmũthũkia mũtwe. We kwaria ma ena agenda ya gũtwarithia bũrũri witũ na mbere. Na ithuĩ rĩu ũrĩa tũngĩmũteithia naguo rĩ, mũndũ ũyũ nĩ CEO. CEO wa kambuni yothe rĩ, tiwe ũkaga gũgwĩcirĩria ũrĩa gũgũteithia Wee nĩwe ũthiaga na na kĩũria kĩrĩa wĩ nakĩo na ũkaiga ĩno nĩyo solution ndĩ nayo. No tũtige solution cia nda tu citũ, tũkorwo nĩ solution cia community. Tũkerana twĩ ta community ũũ nĩguo tũracirire, na mũnene rĩ, ũngĩtwĩkĩra ũna na ũna na ũna ũtũ facilitate rĩ, nĩ tũgũthiĩ na mbere? Rĩu tũngĩka ũguo nĩ tũgũteithĩka. na mũtige gũtinda na ciaca cia 2022 twambe twarie ũhoro wa 2019 ũrĩa tũgũkĩria bũrũri witũ na tũkorwo tũnyitanĩte na tũunge mũtongoria witũ Uhuru guoko tondũ twarega gwĩka ũguo rĩ hmm, twaiga ita rĩtarĩ nyũmba ĩmwe rĩkaga atĩa rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe nĩwanyita na cia mũciĩ rĩ ti somo nĩ tũkũmũtũmanĩra harĩa twaigua hatarathiĩ wega tũgatũmana tũkanyita ata community ici ingĩ we ndwona okorwo nĩ andũ a rumbo ndwona manyitanĩte andũ a mũrembe manyitanĩte ona ithuĩ nĩ tũnyitane tũtiraiga he mũndũ mũraika haha no harĩa twenda gũtũmana rĩ tũgatũmana na gĩtĩo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na kĩhoto cheers john motivator ndũng'ũ no kũgeria kũrũnga rũrĩrĩ tondũ tũgũgĩka atĩa na nĩkuo twagĩkorirwo na nĩ twagĩciarirwo gũkũ